Merci och. An d'Wuert huet de leschte Riedner zu dësem Projet, den Här David Wagner fir déi Lénk.
Merci, Här President. Haut stëmme mer net nëmmen iwwert e Projet de loi of, mir stëmmen och iwwert e Symbol of. Well besser konnt een dat warscheinlech net duerstellen. Ech géif souguer behaapten, datt Historiker an 100 Joer Esou e Projet de loi als Sënnbild vun de Verwirrunge vum 21. Joerhonnert wäerte benotzen, als e Sënnbild vun Ongläichheet, als e Sënnbild vun der Degradéierung vum Mënsch zur Wuer. E Kaméil huet et méi einfach duerch en Nolach ze kommen, wéi e Räichen am Paradäis, steet richtererweis am Neien Testament. Europa a Lëtzebuerg, déi ticken aneschters, rout Teppecher fir déi Millioune Schwéier, Charteren fir Mënschen an Nout, de Centre de rétention. deen am Newspeak net dat seet, wat e richteg bedeit, well et misst éischter e Centre de détention heeschen, dee stelle mir zënter senger Grënnung a Fro. Et kann net sinn, datt Leit, an dat muss een ëmmer erëm ënnersträichen, déi weder Krimineller nach Delinquenter sinn, agespaart ginn. Iwwer d'Terminologie kéint een awer och nach vill diskutéieren. Et gi vill alternativ Fakten an der Bürokratie och benotzt. Wann ech iwwert Retour Volontairen héieren, an mäi Virriedner huet et och nach gesot, et gi vill Leit, déi sech engem fräiwëllegen Retour entzéien, wat awer ganz komesch ass, well wann de Retour volontaire ass, firwat géife se sech deem entzéien? Mir wësse ganz genau, datt déi Retoure net volontaire sinn an datt et u sech nach just déi lescht Méiglechkeet ass fir déi Leit, fir dann net duerch de Centre de rétention ze goen. De George Orwell, deen hat seng Freed u sou enger bürokratescher Sprooch. Ech wëll och ënnersträichen, datt et dobäi ëm Mënsche geet, déi op der Welt zu deene manner Bemëttelste gehéieren. Et geet ëm aarm Leit, déi versichen a räiche Länner ënnerzekommen, fir ze liewen a fir ze schaffen, net fir ze profitéieren, net fir manner Steieren ze bezuelen, mee fir hei en neit Liewen unzefänken, sou wéi et virun. iwwer 100 Joer Dausende vu Lëtzebuerger gemaach hunn, op der anerer Säit vum Atlantik. Et geet ëm Leit mat Kanner, Kanner, déi an eise Schoule ginn oder goe wäerten, déi vläicht studéiere ginn, déi hei schaffe wäerten an déi, wéi all respektabele Bierger, déi Steiere bezuelen, ouni de Staat wëllen unzeschmieren. Ech stellen och fest, datt hei vill vu datt de Wäert vum Mënsch an der, an datt déi Diskussioun jo och a Kategorien ënnerdeelt gëtt, an déi Kategorien, déi hunn eppes mam Kapital ze dinn an net onbedéngt eppes mam Kënnen ze dinn. Et gëtt gesot, mir mussen onbedéngt Leit unzéien, fir eis Ekonomie hei zu Lëtzebuerg an hei an Europa, wéi wa mer hei an Europa souwisou net kënnen Leit ausbilden, mee dat ass vläicht en anere Problem, a wéi wann och Flüchtlingskanner, wéi wann och Leit, déi ganz ënnen. an der Gesellschaft sinn, och bei sech doheem, wéi wann déi näischt kéinten. Ech ka mech erënnere virun 10 Joer, et goung ëm eng Famill aus Wäissrussland, déi hätt solle fortgeschéckt ginn. Et ass vill Drock gemaach ginn, vill Leit hunn Drock gemaach. Schlussendlech ass déi Famill, déi konnt hei bleiwen, déi hat e Klengkand, deen ass grouss ginn an der Tëschenzäit an ass e phänomenale Museker ginn. Dat hätt natierlech aneschters a Wäissrussland kënnen ausgoen. Mee dat gëtt, hei gëtt nëmme vu Kapital geschwat, vu Suen. Bis elo ass et esou, Här President, datt d'Kanner net méi wéi dräi Deeg an de Centres de rétention dann bleiwen däerfen. An ech wëll drun erënnern, datt deemools schonn, et gouf och scho gesot, am Joer 2009, wou dëst Gesetz gestëmmt gouf, wat haut sollt modifizéiert ginn, do gouf scho gesot, Les personnes ou familles accompagnées ne pourront en aucun cas être retenues plus de 60 heures, 72 heures au centre. Dat war deemools eng CSV-LSAP-Regierung. Elo hu mer eng Regierung, déi sech als méi fortschrëttlech duerstellt. A wat mécht si? Majo, si geet iwwert deen Délai. Si proposéiert, fir op siwen Deeg dat auszeweiden. Et ass wouer, D'adr huet Recht sech driwwer ze freeën. Et gi Parteien déi sinn an engem Léierprozess. Ob et dee richtegen ass, weess ech net, mä op jiddwer Fall ass et deen, dee sech d'ADR wënscht. Kéint een natierlech och mengen, datt dat alles net esou schlëmm ass. Dat ass awer net wouer. Kanner anzespären, souguer fir eng kuerz Dauer, ass keng Lappalie. Ganz kloer doran ass de Comité pour les droits de l'enfant, dee jo d'Uwendung vun der Kannerrechtskonventioun iwwerwaacht an e seet, L'intérêt supérieur de l'enfant doit primer sur tout objectif de l'État, par exemple celui de limiter la migration illégale. Dat seet zum Beispill och den UNHCR an engem Dokument, datéiert op Januar 2017, also leschte Mount. An deem Dokument schwätzt an deem Zesummenhang vu psychologeschen a physesche Schied beim Kand, vun Depressioun an Angschtzoustänn a Symptomer vu posttraumatischem Stress. Ech zitéieren, op Lëtzebuergesch iwwersat, Et gëtt staark Hiweiser drop, datt d'Detentioun en déiwen an negativen Impakt op dem Kand seng Gesondheet a seng Entwécklung huet, an dat onofhängeg vun de Konditioune vun der Detentioun, onofhängeg vun de Konditioune vun der Detentioun, och wann et just fir kuerz Zäitperioden an zesumme mat hiren Elteren ass. 2014 huet och den UNHCR gesot, datt Kanner an Abschiebehaft ze stiechen a villen Aspekter eng Violatioun vun der Konventioun fir d'Recht vum Kand ass a muss gestoppt ginn. Här President, hei geet et ëm Rechter vu Flüchtlingen a vu Kanner. Weder de Flüchtlingsrot nach den Ombudscomité fir d'Kannerrechter ass consultéiert ginn. Wann et ëm Interesse vu räiche Steiervermeider geet, well do geet et jo och nach hei ëm dëst Gesetz, da leeft den Hues ganz anescht. Do ass et souguer éischter esou, datt déi sech nëmme brauchen ze melden an d'Regierung steet am Garde à vous, wéi dat och elo wäert de Fall sinn. Här President, d'Regierung monéiert, datt déi dräi Deeg net duerginn, fir déi Mënsche lass ze ginn. Mir kruten an der Kommissioun dat tatsächlech och erkläert, wéi dat esou leeft. Dann ass deen een Deel. vun der Famill, dee gouf gefaangen, mee deen aneren Deel vun der Famill, dee kruten se nach net gefaangen. An da kommunizéiere si och nach mateneen mam Handy, déi Jonken mat den Elteren, wéi dat och ëmmer ass. An dat stellt natierlech och eis Bürokratie viru gréissere Problemer, fir Papp, Mamm a Kanner ze fänken, anzespären a fortzeschécken. Mir kruten och gesot, datt mir nach ëmmer vun deenen anere Schengen-Membere virgeworf kréien, net genuch Leit rauszepuchen. An och wann dat esou wier, so what? Ass dat en Argument, wann aner Schengelänner, wou och komesch politesch Zoustänn herrschen, nozeginn? Ass dat esou schlëmm, vum belsche Staatssekretär fir Immigratioun, dee rietsextrem ass, den Theo Francken, vun de flamänneschen Nationalisten, Frënn vu Kollaborateuren, ass dat schlëmm, vu solche Leit un de Pranger gestallt ze ginn? Ech fannen net. Well dee Francken, dee krut och e Bréif vum Commissaire des droits de l'homme vum Europarot, wou heen, Opriff dës Praxis opzeginn, well de Schued fir d'Kand net duerch d'Kontroll vun der Migratioun ka gerechtfertegt ginn. A wéi Der wësst, huet och de Commissaire sech gëschter zu Wuert gemellt, wat dëse Projet de loi ugeet, an huet seng Suergen iwwert eise Vott haut an der Chamber matgedeelt. En hätt et kéinte méi fréi maachen, mee ech gleewen och kaum, datt den Europarot franchement de ganze legislative Prozess vu Lëtzebuerg vun Ufank un ka suivéieren. En huet sech gemellt, und das war's. Här President, dëse Projet de loi concernéiert natierlech net nëmmen de Centre de rétention. Mir rejetéieren dëse Projet de loi an all sengen Aspekter natierlech. Mir wëssen och, datt mir hei keng Majoritéit fannen, fir dëse Projet de loi en bloc ofzewieren. Mir mengen awer, datt den Artikel 3 vun dësem Projet de loi, also deen iwwert de Centre de rétention, eis iwwer gréisser Problemer stellt An och all Institutioun, déi ech opgezielt hunn, an et kéint dann nach anerer, déi ech vläit och nach net all opgezielt hunn, déi mat Flüchtlings a Kannerrechter ze dinn hunn, déi soen, dat dote geet net. Dofir froe mir och e Vote séparé, fir iwwert deen Artikel ofzestëmmen. A da kéint ee spéider a Rou, zesummen zum Beispill mam ORK, zesummen zum Beispill och vläit mam Flüchtlingsrot, iwwert human Alternativen diskutéieren. Kéint Dir och eng Kéier Pionéier Spillen. Kann ee vläit souguer den Här Rifkin uruffen, deen huet vläit och nach eng Idee. Kéint ee sech wierklech Gedanke maachen, well et gouf gesot virdrun, datt dat, wat de Conseil de l'Europe seet, dat géif dëser Regioun d'Geleeënheet ginn, fir sech mat deene Remarken auserneen ze setzen. Maja komm! Mir loossen dat elo ewech zur Zäit a komm, mir ginn eis d'Geleeënheet, fir sech mat solche Froen auserneenzesetzen an dann no Alternativen ze fannen, och mat deenen, déi eppes domadder ze dinn hunn an dovun eppes verstinn. Dann zur anerer Problematik. Nodeems dëse Projet de loi et méi einfach maache soll, fir indésirabel Famillen lass ze ginn, gesäit hien och vir, anerersäits Leit hei aus dem Ausland unzezéien, déi kapitallastig sinn. An do ginn et verschidde Kategorien, déi si schonn opgezielt ginn, Ech hunn net méi vill Zäit, dat heescht, ech wäert net méi weider dorobber agoen. Et gouf awer ganz kloer gesot an der Kommissioun, Mir wëllen la crème de la crème, ech zitieren, gouf monéiert, déi Prozedur géif déi aktuell Praxis verbessern. Dat ass net wouer, well déi al Praxissen, déi bleiwen och nach bestoen. Dat doten ass erëm eng Mesure, déi op Finanzjongleuren zougeschustert ass. T'ass nämlech déi wonnerbar innovativ Nisch vun eiser Wirtschaftspolitik, Ultraräicher hei unzezéien. Do ginn et vill aner Texter a mir maachen e bësse sou wéi Monaco. Ech weess net, ob dat eng ganz interessant Wirtschaftspolitik ass. A souwisou, en plus, misst een nach wierklech doriwwer diskutéieren, wat dat eis alles giff bréngen. Dat ka kee Mënsch chiffréieren. D'Fro ass gestallt ginn, kee Mënsch kann dat chiffréieren. Dat wa, mee et kann een awer schonn dovunner ausgoen, datt Ultraräicher, déi natierlech hei och d'Immobiliëpräisser, an d'Luucht wäerten drécken, net nëmme fir Luxusobjeten, déi fir si gebaut ginn, wéi zum Beispill um Royal Hamilius, wou keen normale Mënsch, Awunner, sech hei eppes wäert leeschten, mee déi Luxusimmobilië wäerten och dozou bäidroen, datt aner Wunnengspräisser no uewe wäerte gezunn ginn. An dann gëtt et och nach en drëtte Punkt, op deen ech och nach wollt agoen, mee ech hu lo keng Zäit méi, ech wëllt nach just goen, soen, Här President, wann amer wierklech de Problem géifen duerstellen, da wéisste mer et, Ongläichheeten, Konflikter, Kricher, déi ginn net vun amer provozéiert, mä grad vun den Oligarchen, déi mir wëllen hei unzéien. Ech wëll se franchement net hei unzéien, éierlech gesot. Mir kënne ganz gutt hei funktionéieren ouni si. An ech menge si schuede méi dem Land, och sengem Image, wéi soss iergendeppes, well grad si, sinn u sech d'la crème de la crème, sinn u sech Schold drun, fir déi Situatioun vun der Welt, an där mer sinn. Ech mengen, wa permanent d'Politiker sech lamentéieren iwwer Twitter, iwwer Facebook, Oh, wéi kann et sinn, datt en Trump gewielt gëtt? Wéi kann et sinn, Le Pen? Wéi kann et sinn, AfD, Petry an esou weider? Déi Politiker missten sech d'Fro stellen, wouhier dat kënnt. An ech menge grad esou Gesetzgebungen, déi justement haart sinn mat Schwaacher a ganz duuss sinn mat Räicher, déi droen dozou bäi, datt et en Trump, e Le Pen an e Petry gëtt, an souwisou dovunner ofgesinn, eng Mauer an Europa brauche mir souwisou net ze bauen, et gëtt schonn eng, dat ass d'Mëttelmier. Ech weess net ob gewësse Regierender hei an Europa engem anere kënnen eng Lektioun ginn. Ech soen Iech Merci.